Whitiki, whitiki ngā waka e i whakarewa, whakarewa Ngā tai e ngunguru, whakarongo, whakarongo Hi, hi, hi hā hi, hau mai e te iwi, hoake Ka peke poho aku tā taku whakarei ki te pane whakahiwa o Whakaaronui Kia tau iho ōna kahu kūata ki runga i te ika pahi tangata e tōpū mai nei. Kei te hikahika matua o te ranga māheuheu, Kīngi Tuheita e noho nei i runga i tō tūranga pūwherowhero. Kei taku ariki Taungāroa, rire, rire hou, Pai Mārire. Ki a koutou kua riro ki Tītapu, kua tika ngarongia. Haere, whakangaro atu rā. E heke nuku mai ngā iwi Puhipi e te whare hui a Milroy, ko te Aparangi Hihiri, ko te Aparangi Rarapa, haere oti atu. Kei te makiu tangata i te nohoanga pāhi, te rua ngārihu o te anamata. Aku hoa kakari, tēnei te auraki whakamānawa ki a koutou katoa. Tēnei au ka noho i te ahurutanga a tōku ao Māori, kia toia te papa ki tōku kaupapa kōrero, kia hahū ake ki te mata o te arero, kia hua i konei. E tai mā, e moe, kāti rā te moe. Ka hoki ki tā Matutaera matakite ai, māku anō tōku wharehanga, ko ngā pou o roto, he tokomanawa, he kaiāwha, he tuārongo. Kua te iringa o te kupu ki te tāhuhu o te whare. Me whakatupu kia tikanga taketake, me whakapakari kia reo kāmehameha. Kia hiwa rā, ī, kia hiwa rā! Kia hiwa rā ngā pā o ngā whare tūpuna! Kia hiwa rā ngā pā o ngā whare wānanga! Kia hiwa rā ngā pā o ngā whare kōrero! Tēnei te hiwa ake ngā pā o ngā whare kōrero, kia tūtangatanga! Ka uea ki te pou kaiāwha o te whare, hei pou whakawahei i nga koarero mo nga matawhaura o te motu, te take nui i tau waea reo me tikanga ki te pai o tuai kerekere. Ka uea ki te pou tokomanawa o te whare, hei pou hītara rī mo tōku reo. Ka uea ake te pou tuaronga o te whare hei pou mārohirohi mo aku tikanga. Ue, ue, ue te whare Māori kia tu tangatanga, hau mai e te iwi, hoake. Ka hiwa ake te pou tu, te pou tokomana o te whare, hei pou whakawahai i nga koarero mo nga matawhaura o te motu. Ka mātai atu ki te mātāwai o taku riri, he riri pekepoho, ki te nau wheahā o tā hai whenua. Kua ringa tō haunui te tuku, kua ringa raupatu te hoki mai. Kuini Wikitōria, he aha taku hei, i mui ai aku whenua,

Tau rawa te pū nenehu ka makarita i kare aku whenua, nā konei ka mana te ture. Whakakahoretia te kōrerotia o ngā o te reo Māori ki roto i ngā kura puta noa i ngā whaitua o te motu. Turituri warawara, pō kua kōhua, kai a te kuri. He reo kāmehameha kua tau ki te ao nei, ko te reo Māori. Kia hiwa ake te pou! Kaiāwhā te whare, hei pou hītara rī mō tōku reo. Kua ahatia te reo Māori e ngei nei rā? Kua kōru ki ngā rangi? He aha te ao Māori e noho nei tātou? He ao tikanga moho ririwai? He ao reo kore hāhā? Tōku ao Māori kua tata rehu ki te rua matangaro. Kua rangona ki te taringa. He koatiro nā Awherika ki te Tonga, e whakamānao atu i tō tātou reo. Waiho māna hei whakamā katoa i a mātou. Ina āhei ana ia ki te whakakōporeaki ki tō tātou reo, e āhei ana tātou. Māngere katoa! Waiho, mā murua, e muruahia i ngōu hara. Ka hua ake ko te pou tuarongo o te whare, hei pou hītara rī mo ngōku tikanga. Ka hōkai nga whakaaro ki ō te wā tau ai ki tētehi tangianga ki Taupō-nui-ā-tia. Ki reira, karangahia e mātou ki ringa i te marae me tētehi taputapu hangarau. Kore, kore katoa te kuia i reira. Ruarua noa iho nga kaumātua i reira. Mā wai e apataki i tēnei tūranga? Mā mātou. Kua tau ki te whai o Tuaikerekere tēnei mea te tikanga Māori. te tikanga ka mehameha, te tikanga moho ririwai, te tikanga kua tata rehu ki te rua matangaro. Tōku ao Māori, kāre rawa e āhei ana te mimiti i te rā. Me pēwhea tērā? Ko mātou te hua o te ao Māori. Ina kāre ko te ao Māori, ka kore ko tātou. Waiho mā te ao Māori tātou e whakanuia. Ka hōkai ki ō te wā. Tūtū ana au i runga i te papatūwaewae ki Te Papa-i-ōea i te tau 2015 ki ngā nahinara o te kura teina. I tu au i roto i te roopu kapa ko Te Wharekura o Raakaumanga. E ai ki ngētehi, ko Te Wharekura o Raakaumanga te toa mo nga kapa haka. Kare katoa i te mahi kapa haka noiho, Ngētehi wā ka toa i te patu, ka patu ngā kaiako i a mātou. Ētehi wā, kaua e kī ki ngā pirimana koa. Um, ētehi wā ka toa i te papa horonuku, ka toa i tō tātou reo. Ina kāre ko te reo, ka kōre te kapahaka. Whakaaro Whakaarohia mō te mahi i te kapaaka i roto i te reo Pākehā. Mm, kao, kau e whakaaro. Nā te mea, rangirua katoa. Kaua e whakaaro. Kaua, kaua, kaua. Kaua, kaua kata. kaua e whakaaro, nā te mea, kore rawa tērā e tau ki te pae o Tuaikerekere. Ko tō tātou reo Māori te take kua whakarauika mai mātou i tēnei o ngā rā. Ina kare ko te reo Māori, ka kore ko tātou. E tai mā, E moe! Kāti rā te moe. Nō reira, te whānau, kua whakatūria te, ngā pou o tōku whare. Nā te pou, kaiāwhā, hei whakawaha i ngā kōrero mō te, mō ngā matawhaura o te motu, te take nui i tau ai tōku reo me ngā tikanga ki te paiotu ai kerekere. Ko te pou tokomanawa o te whare, hei pou hītara rī mō tōku reo. Maimoatia te reo, nōku te reo, nōu te reo, te hononga ki ō tātou tūpuna. E ai ki ngā tatauranga, 21 paeheneti noa o te ao Māori e taea ana te kōrero i tō tātou reo. Me pēnei pea te kī, 79 paehēneti kāre i te hiahia, ki tōku, ki tōu, ki tō tātou ao Māori. Kua whakatūria e au te pou tuārongo te whare, hei pou mārohirohi mō aku tikanga. Mā wai e apatari i ngā tikanga a kui mā koro mā, mā mātou. Ue, ue, ue te whare Māori kia tū tangatanga, hau mai e te iwi, hoake. E ara, e ara, kei ngaku whakatike, tike, kei ngaku mātua, kei ngaku tūpuna, kei ngaku pia, kei ngaku ngare, Uea, uea, uea te whare Māori kia tū tangatanga! Hau mai e te iwi! Haake!